21 the Chin Times zotu le ngaitu nan zaten nan kut kan in tlaih hna thong chimnak kan thok ṭhan la kan chim dingmi thong tlangtar hna cu Mei ah siangngakchia hruaitu tiah puh in sac nih mino pakhat an tlaih. Goa peng palik bawi kah a tong i a thi. Kale Kankaw lampi zulh lo ding in Kale PDF nih thawng an thanh. President Joe Biden cu May thla chung ah South Korea le Japan a phan lai. Matupi Mindat lam ah sac motor CDF Matupi nih an kah ṭhan. sac ralkap pasarih an thi i hliamhma pumi an tam timi an sala. A hmasa bik ah Mei ah sianghngakchia hruaitu tiah puh in sac nih mino pakhat an tlaih timi sala. April ni kul le ni nga sac nih meikhua kankhawngsang ummi mino pakhat cu siangngakchia hruaitu tiah puh in an tlaih i zulhphung nambar zanga le panga kahci in sualphawt a zizuknak an tuah kong chungkhar he aa naihniammi sinin theih a si. An tlaihmi cu Kusu tet-ṭhuat a si i biahal ding a um tiah an ti i an inn ah an tlaihkong khuami pakhat sin in theih a si. Biahal ding a um tiah an van auh. Amah cu sianginn a dihnak a sau cang. Zeiruangah an tlaih cu ka thei lo tiah chungkhar he aa naihniammi pakhat nih a chim. sac nih kusu teṭhrat cu biahalnak khaan ah an kalpi hnu zulhphung nambar zanga le panga kahci in sualphawtnak an tuah i meih thonginn ah an kuat kong theih a si. Kusu teṭhrat cu a ra laimi May thla nikua ah meih thonginn chung biaceihnak zung ah an chuahpi ṭhan la kong chungkhar he aa naihniammi sinin theih a si. sac nih atu lio caan chungah zan ah meihmi ummi mino pawl a ruang um loin tleihkhinak an tuah hna tiah khuami hna chim ningin theihmi mizima in kan theih. Goa peng palik bawi kah a tong i a thi. Pekhu ramṭhen Goa peng April ni kul le ni riat zing suimilam panga le minute hleinga hrawngah sac kuttang palik bawi a simi PDF nih an kah i a thi. Pekhu palik bawi Win Naing hi Goa khua i sangthumnak minceih lakphakdawr ah Pakhu peng Battalion pakhat kuttang PDF nih meithal in kah a si kong pakhu PDF nih an chim. Neih tein kan kah, zun nga in kan kah tiah an chim. Palik bawi Ui Nang hi ralkap uknak dohkalhtu hna cu a hremmi a si caah tu bantukin kan thah hi a si tiah pakhu PDF rianngeitu pakhat nih a chim. PDF nih kan kahnak zawn ah a thi colh tiah an chimchep. A luancia April ninga Kawa peng mipi vengtu ralkap nih Kawa khuapawng Takala peng chungah sac motor cu meinbom an puahhnawh hna i cu pinah sac motor cu meinbom an puahhnawh hna. Cu pinah venhimnak an laknak zong bom an puahhnawh fawn hna. Kale Kankaw lampi zulh lo dingin Kale PDF nih thawng an thanh. Sagaing ramṭhen Kalay peng ah sac ralkap le mipi vengtu ralkap karah kahdohnak a fah caah mipi hna nih Kalay Kankaw lampi cu hman rih lo dingin Kalay PDF nih cathanh an chuah. Atu hi Kalay peng chungah sac nih nam an vun i timh cuahmah lio a si. An tlau pah lengmang. Khoika dah an phanh ti kan thei lo caah zeibantuk hmun paoh ah i doh khawh kan si. Cucaah ralrinnak cathanh kan chuah hi a si tiah Kalay PDF pakhat nih a chim thei a si. Ralrinnak pek ning in nan zulh lo i lampi nan hrawn sual cun a himnak ding a har lai. Cu pinah a cang kho ding thil pawl zong a tam khawh caah mipi sin ralrin kan peknak hi a si tiah a chimchep. Kalay thlanglei cu April ni kul le nili in nihin tiang i tukdohnak aa peh. Cun April ni kul le niriat zongah mittaamit pawng a ummi a shihzi khua zongah sac ralkap le PDF fonh i kahdohnak a chuah zong theih a si. President Joe Biden cu May thla chungah South Korea le Japan a phan lai.

President dirhmun ah teinak a hmutu hruaitu thar cu meithla nihra ah president rian an khinh dingmi hruaitu thar he zong Biden cu tonnak an ngei lai tiah theih a si. Japan Minister Fumio Kishida he zong tonnak an ngei lai. Japan ram a um lio ah Quad ram li hruaitu pawl he zong i tonruahnak an ngei lai. Asinain mah hi an i tonnak hi pumpak kal in maw a si lai, online in dah a si lai cu fiang in theih a si lo. Kuat phu hna cu American, Japan, Australia le India hna an si. Kuat ramli i tonnak hi Japan Minister Shinzo Abe nih a hruai hna i Australia Minister John Howard, American Vice President Dick Cheney le India Minister Manmohan Han Singh hna lungtlin in thonghni pasarih ah an rak dirhmi a rak si. Matupi Mindat lam ah SAC motor CDF Matupi nih an kah ṭhan. SAC ralkap pasarih an thi i hliamhma pumi an tam. Chin ramkulh Matupi Mindat lam ah CDF Matupi nih sac motor cu April ni kul ni riat zing suimilam pasarih le cheu ah an kah hna i sac ralkap pasarih an thi. Minung tampi nih hliam an tuar kong CDF Matupi nih thawng an thanh. Mah motor thluan cu motor sawmsarih ralkap zathlum hrawng Matupi in Mindat lei ah a chuak ṭhanmi motor thluan a si i Matupi myu he Menghlei rukhlat ah a chuakmi kahdohnak ah CDF lei hliamtuar an um lo tiin theih a si. April ni kul le ni sarih zanlei suimilam pali le cheu ah Matupi myu in mengriat hlat an phak lio ah CDF Matupi nih an kah hna i sac ralkap pasarih an thi. hliamhma tuarmi tampi an um tiah theih a si. Matupi-mi ṭep motor lam meng za le pariat aa hlatnak ah mah sac motor thluan cu Matupi-myo ah a rak chuahnak lam thluan ah CDF-Mintet nih voi tampi an kah i sac ralkap an thi hna tiah kheti media in kan theih.